Pathian khongaina kai hruaina duam tak changin rongbol hna huphur om tak mai a tawp zan min han hruai thleng ta a. Krista Sawmna Crusade hetianga kan han ṭiak thei hi Pathian rintlak zia lantirtu ka nunah ka hmu chiang em em a, nangni pawn in hmuin ka ring a, Pathian hnenah lawmtu sawi tur kan ngah tak zet a ni. Thuhmahruai tawite han sawi loh theih loh a nia, nichina kan hruaituina sawi tak ang khan, Kan thalaite Pathianin a hruai a, kan hruaitute leh member-te inpekna ropui ka ti hle mai a. He Krista Sawmna Crusade an rawt dawn hian speaker atan min rawn be hmasa a, kohhranah kan dil dawn an ti a. E ni lo ve, keini chu helaiah tual chhung mi kan ni a, tin kan thusawite pawh kan hun te lo chhuak leh thin a, Pathian mi hman midang sawm ila kan ti deuh a, amarawh chu Pathianin ka ko va tla tura a ruat a ni ange. Phat hleih theih lovin ti hian kan awrh ta a, min delh na hle mai a, amarawh chu kan kohhran, kan tawngtai nasa, Zing tawngtai inkhawmah te leh tin kohhran mipui ten nasa taka min tawngtai puina avangin ti hian kan han hlen chhuak ve thei dawn ta a, ka lawm hle mai a. Kohhran kut ke ni tura thalai te din a nihna hi kan KTP te hian an phur chhuak tha tak zet. Hmangaihna tak tak nen kan kohhran huam chhunga thalai te Vawi hnih khat mai ni lo, a then chu vawi thum, vawi li an inah luh chhuahin he Crusade a Krista sawmna ngaithla tur hian an bei tak meuh meuh a. Chung an inpekna te chu Pathian in mal a sawm a, zaninah hian Pathian pawhin mal a sawm zel ang tih ka ring a. Tin, Kohhran mipui zanina he Crusade hluttu zawng zawng te pawh Lawmthu a hminga thuhriltu ka nihna angin kan sawi ve hrim hrim duh a ni. Kan ziaktuten an puang cham chi a, hei kan rawngbawlna tipui suitu rawngbawlna tangkai tak rawn hlen chhuak thin. Zaia rawngbawltute hi a thuhriltu tan hian an hlu leh zual a, kan sawi thiam loh thlarava miten hla an phuah chhuah kha Thiam tak leh nung takin an han sa a, kha khan kohhran ho min chawm em em a ni. Hei zan inah nula ar Lalrinmawi a rin i kan zing ah a awm a, a sawi tur ka ngah khawp mai a, chungchang ah pawh hian ama erawh chu ka sawi tam lo vang a. Tun lai a kan Gospel Singer te zing a nung chang mawi leh kan ziaktun a puan ang khan rawngbâwl tu chhungkua a tanga chhuak ni awm reng a ni a, Pathian pawhin a hmang zel ang tih ka ring a. Zan inah hian. Kan sarmon puitu tur hla sarmon laklawh laiin kan sawm leh dawn a ni. Pathian Thu Thianghlim kan ngaithla zuing a, Thupuan bung sawmhnih pahnih chang sawm pasarih thlarau leh mo chuan lo kal rawh an ti a. A hria piangin lo kal rawh ti rawh se, tui hal apiang lo kal rawh se, a duh apiangin nunna tui hi a thlawnin la rawh se. Rawmbung sawm pathum chang sawm pahnih zan hi a ral lek lek tawh a, khua a var dawn ta e. Chuvangin thim a thil tih chu paih ila, eng thuamin inthuam ang u. Zan hi a ral lek lek tawh a, zanin kan Krista sawmna Crusade thupui hnuhnung ber tur chu zan hi a ral ang tih a ni. Kan innghahna thupui khi hre reng ila, Mathaia bung sawm pakhat chang sawmhnih pariat, Nangni thawkrim leh phurrit phur zawng zawng te u, ka hnenah lo kal ula keiman ka chawlhtir ang che u. Khawvel ral tur hlau hlawpa lo thlir thlaphang in awm chuan Lalisuan a sawmna aw mawi tak ka hnenah lo kal ula ka chawlh tir ang chu tiin zaninah hian kan Crusade programme bik atan chuan sawmna hnuhnung Kan ngaithla dawn a ni. Thlarau leh mo chuan lo kal rawh tiin min sawm a ni. A thu thianghlim kan chhiar te, Lalpan kan za tan mal min sawm sak rawh se. Amen. A tawpah tawngtaina kan hmang anga kan Crusade ah hian thupui vaili kan sawi tawh a. Krista sawmna Crusade a. A do dalna tura Setanana a hmanrua lian ber tur nia sermon ka inbuatsaih laia ka hriat chu a zan hmasa berah ka sawi tawh a, chu chu chhuan lam tih hi a ni. Lali chuan tehkhin thu a sawi a, ruai buatsaihtu Lalin ruai a buatsaih a, kil turin sawm turin a bawite tirchhuak a, Lamliana leh Daya te ti khan an kal vel a, amarawh chu sawmna an va pek a te khan chhuan lam an lo nei ta theuh a. Hei kan tiak dawn ta a Krista sawmna kan dawngin ka hria a inkhawm te chuan Speaker in a sawi thiam vak lo va nei pawhin kan zai boruak atang pawn Thlarau Thianghlim in min sawmin ka hria. Zai rawngbawltu te hmangin Kan Kohrana, Khupzoi leh Banuai thla leh Thawkrem leh Phurit phur te hi Thlarau Thianghlim in min sawm in ka hria. Amaherawh chu a tawp zan thleng a sawmna la ti hlawh tling lo te kan awm a nih chuan chhuan lam kan nei a nih kha. Kha kan chhuan lam kha Lalhma ah kan dinpui dawn tih hria ila zanin ah hian chumi atan chuan Chhuan lam siam lova Krista ruai kil tura inbuatsaih turin kan sawm duh cheu a, kan chhuan lama kan hman kha thim thil tih zanin a ken tel hi a nia ka hriat avangin zaninah hian kan thupui atan hian zan a ral ang, zan hi a ral ang tih kan han hmang dawn a nia. Krista sawmna la chhang lo zaninah hian Zan thim, thil tih kan ui em em kan kawl mek te kha rei lo te ah hian a ral dawn a ni. Krista sawmna vawr tawp, min duhsak tak tak leh min hruai luh a tumna hei Krista sawmna banner hi chutian an la tha tawh mai dawn a, Kan Crusade programme pawh hi a ral mai dawn a, amaherawh chu kan hriat reng tur atan kan rilru ah bet tlat sela ka duh chu. Ni e chak lo leh tluk leh tlak fawmin ti hian rawng kan bawl a ni maithei. Kristan min sawmna a vawr tawp tak tak chu Beramno nupui neihna ruai theh turin a ni a. Chumi hmun sawmna kar ta a hmun chuta chuan i lo kal dawn a nia tih kan dawng thin a. Chuta a hmun tak tak chu hemi khawvela hetah hian ni lovin van khawpuiah khian Jerusalem tharah khian a ni dawn a ni. Chu taka chu zaninah hian kan rilru a lo hmasa sela ka duh a, Tuna kan chan hi zakhamna mai a ni a, ruaitheh turin min sawm a, Thupuan Bungsawmpakua Changkuaah chuan Tinberam No nupui neihna ruaitheh a sawm te chu an enga thawl e tiin ziak rawh mi ti a, tin ka hnenah heng thu hi Pathian thu tak a ni a ti a, Thupuan Bungsawmpakua Changkuaah khan kan hmu a ni. Unau duhtak zan chu enge? Bible in zan thim a sawi hian entir a nei thin a, chu chu hrehawmna, thawihpikna, manganna, natna, thlabarna, intihnatna, innihsikna, riltram, tuihal, saruak, sual vanga hliam kan tawrh zawng zawng hi zan ina a ken tel a nih hi. Unau Dutaktehu chu chu khawngaih takin lo ngaihtuah teh. Krista sawmna chhan harsa kan tih chhan pawh kha maw zan thil a nih kha. Hei hi la ral dawn a ni tih hi zanin ah hian kan Pathian thuin min hrilh. Chu chu nichin a kan hruaituna chhiar leh keini pawn kan han chhiar tak ang khan Rawmbung sawmpa thum ah chuan Paula'n zan hi a ral lek lek tawh a, khua var dawn ta e a ti. Khawvelah hian chatuan khawvar tunah hian kan nghak a, dik tak chuan hetah hian a famkim kan chang thei lo. Khawvel an chhe dawngina a ken tel hi thlan mual thlengin kan keng dawn lo beidawng su aw. Thutak a niin ka hria. Tunah pawh hian Krista avangin ka dam kan han ti thin a maw? Thi tura duan kan nih avangin zan thi mina a kentel hreawmna leh natna leh tuarna, thihna te hi thlan mual thleng hian kan keng dawn. Hei kan Upa Senior te, kan Pastor Senior te, an chhuanawm tiro, Synod Moderator, nihial te, Theih phei chu ni le sela chu heti khawpa Krista tana rinawm te hi chu maw zanin a akentel tuarna te hian thlawh khum sela tih te hi Kohhran ho hian kan tawngtai pui a duh ka ring hial a ni. Amaherawh chu kan upa senior leh kan pian ve hma pawh a rim taka lo thawk tu te pawh hian zanin a akentel tuarna hi tunan an hum reng a ni. Tawngtu che lova nakin ah chuan thlan mual an la thleng ve dawn a ni. Nang leh kei pawh hi kan ni. Tunahin kan Crusade avangin Thlarau Thianghlim hnathawh zar kan zo a, hlim leh lawmin, khawvelin a chim phak lovin kan leng kan han ti a maw? Mahse a tak tak ah chuan kan zakzeh ah hian zan thil kha kan la keng tel a. Chu zan thil chu eng nge kan tih chuan, Ni e, i natlat alawm. Lal Isua avangin ka dam kan han ti na a maw? ni a zakhamna kan tem lawk mai a nia. Dam famkim tak takna hi chu hetah hian a awm lova. Kristaina min sawmna hi maw hetah hian a zo dawn lova. Thlanmual piah lama, Chatuan khua var huna, Luira leh lama, chhumzinna piah lama sawn he Krista sawmna hian min hruai luh a tum a. A ni na takah chuan chu chu Kristiante beiseina innghahna tak tak chu a nia. Dik tak chuan hetah hian unaute-u kan chang dawn lo, ka sawi tak ang khan kan han dam viau thin a maw? A ngui zawngin in lo ngaihthlak lo hram ka beisei a, be dawnna tur chu ni miah lo, amaherawhchu tuna hriselte hian natna kan hma bak asin. Nizanah khan Krista avanga tuar ngam, Krista avanga chan ngam, Amah avanga inrin chauh ni lovin Amah avanga intuar pawh phal a ni tih kha tuar hi Lal Isuan min phalsak a. Chu chu zan hi a ni. Paula hian a nghak hlel hle awm e. Zan hi ral lek lek tawh a. Khua var dawn ta, chuvangin thim thil tih chu pai ila, eng thuam i ni thuam ang a tih khan ken tel hi a ngah lutuk a. Tunah hian hlimna leh lawmna te pawh kan nei. Amaherawh chu e, khawvel hian a ken tel tlat rih avangin kan hmaah hian Krista nena kan hmachhawn tur lungngaihna leh hrehawmna hi i hmachhawn dawn asin. Tin, thlamuang takin tunah hian kan awm a ni maithei. Amaherawh chu khawvel ah mihring kan la ni tlat avangin Tawng thu che lova kan ram tana it awm lo ber mai lir te lo nghing thut palh ta a sela, chung avang chuan thla barna ten min la rawn tuam dawn a sin. Chu mai a ni lo. Eng thawl takin zanin ah hian kan inkhawm a, amaherawh chu in ah kan haw nga nga eng to tur leh i pik na tur pawh min hmuak tu a awm mai thei a sin. Amaherawh chu Lee Krista hian a kut chakin min che lang a, chutah chuan khula dam famkim lo mah ila kan tukhumah, kan rilruah, kan nunah hian thlarau zakhamna min pe a, lo kal ula keiman ka chawl tih rang cheu a tih hian a famkimin kan la chang rih lo tih hria ila amaherawh chu chanchin tha lawmawm em em chu zaninah hian zan hi a ral dawn. Hallelujah. Tunah hian a then chu chhungkaw buai avangin kan kan na tiraw u kan han ti viau thin a, kan tawngtai a harsa. Tin, tunah pawh hian Pathian khawngaihna chan duhin helain kan lo kal khawm a, natna keng tel, dam mang lo chunga lo kal kan awm tiraw u? Kha a kha maw? Thuhriltu ka nihna ang pawh hian ka pek theih te chu ni sela chu damna famkim han pek che hi ka va chak em? Amaherawh chu maw, rilru dam mah sela kan taksa a dam loh hi chung lam khian a la remti rih tlat. A chhan chu maw, zanah hian natna a awm tlat a, zan hian lungngaihna a keng tel tlat a, chu zan thim hnuaiah chuan tunah hian kan leng a. Amaherawh chu Lal Isua Krista a sawmna hi chu min han sawm a, zanin a a ken tel tawh loh, zan awm tawh lohna berram no eng engmahin a lungngaihna leh tuarna ina hmun a chan tawh lohna hmuna ruah a khawngaihna avanga A thisen avanga Beram no nupui nei na ruai kil turin zanin ah hian nang leh kei min sawm a, tunah hian a i pik deuh rih a a nih pawhin nizan a kan thusawi bawk kha i hre leh teh ang. Krista hian amah avanga tuar turin min sawm a, chu tuar in huam chuan Khawvel in a a nei ve lo Krista thisen a kut thir khenna hliam hnu ngei a min kaih na khan khawvel atang hian min kai chhuak thei tih hria a Isua vuan tlat chunga a tana in pe turin zanin ah hian kan in sawm a ni. Hei tui hleuh thiam hming thang tam tak chuan in hriat ka ring Florence Chadwick i Amah hi Sangkhaza kua sawmkua leh panga March ni sawm panga khan a thi ta a, hmeichhe zinga English Channel hleuhkai thei hmasa ber kha a ni. June ni li Sangkhatza kua sawmnga leh paliah California vaukam Tiau chhumin a bawh chuk mai leh vawt em khawvawt vin tuk mai karah chuan Catalina Island mel sawmhnih pahnih zet a hla a hleuh ta ngat ngat mai a. Tui hleuh thiam a ni bawk a, hleuh thui hle mai. Amaherawhlo chu tui vatin an hmet tak tak a. Ani lah khan chhum zing bak an dak chhuak a hma hmu thei bawk si lo a. A chanchin a lung chhiat tlak em em mai chu a vawt ti lutuk tawh chu la chhuak mai turin an ngen ta a. Amaherawhlo chu a ui awm lutuk. An han la chhuak a, an ngen ang chuan an han la chhuak a. Khuan hawi meuh chuan a tum ram kha a lo thleng ṭep tawh hi a lo nei a, a tan zan kha a ral ṭep. Zanin ah hian ka sawi duh chu khawvel hian tuarna a keng tel kan tih kha kan beisei loh, hri leng leh thil tam takin min chim mek a. Amaherawh chu zanin ah hian kohhran hote tana thuchah chanchin lawmawm em em chu tunah hian Florence Chatuiki anga zan thim hnuaia Krista rinna avanga khawvar eng hmu rih lova rinna avanga khawvawt leh khawvel sual tuipui zinga Lal Isua Krista minga hleuh ṭauh ṭauh ho teh u Kan tum ram kan thleng tep a nia. Beidawng lovin Krista kan rin a siamtu leh tifamkimtu lam en in he khawvela min tibuaitu natna leh tuarna leh lungngaihna leh ihsikna leh beidawn rumrumna tur harsatna karah hian he zan min chimtu hi engemaw avangin a la ral dawn a ni. Chu chu nau duh tak ka thi emaw, tin Krista lo kal lehna emaw, a eng emaw zawk zawk hmang hian Kristian te beiseina mithi kawkulh kawngkhar te chuan chu chu a ngam lo vang a tih thi naina awmzia nei tawh lohna hmun Kohhran ho thuneihna min pek tak maia kha chang turin Krista hian nang leh kei hi min sawm a ni. Chumi chang tur chuan a ni zanin ah hian kan thutawp, kan crusade tawp ah hian kan inbuatsaih dawn ni. Krista min sawm luh tumna chu thupuan ah hian ngaihnawm em em maiin kan hmu a, khaw-thianghlim Jerusalem a ni a. Vawiintlaite khan bung sawmhnih pakhat leh hnihnate hi kan chhiar thin a, baihat a tui taka sawite hi kan chak em em a, amaherawhchu ka baihat thei bik si lo a. Kan Lal Isua Krista sawmna hian min hruai luh a tumna Jerusalem thar khi zaninah hian kohhran ho, tuarna avanga rum te, beidawng lek lek ten inthlir thar leh teh ang. Engtin nge sawi kha kha mibunga khan a lar zuar tawi te kan sawi teh ang? A kawt lai lai takah nunna tui a luang a, A laiah chuan nunna tuia luanga hla phuahtute pawn thiam takin an phuah thin kha. Chu tui luang lui kam tuakah chuan nunna thing sawm pahnih an awm a. Chung nunna thing sawm pahnih te chu thla kip in an rah a. A rah kha a tui em em nunna thing rah a nih mai bakah an tha em em khawp a. A hnah kha natna tinreng te hnam tin damna tur atana dam dawi a ni bawk a. Tin, chumi laiah chuan, chumi lui kamah chuan Beram Pathian engkim ti thei a leh Beram no lal thut phah a awm a a ti. Kan Bible hian, An chhia reng reng a awm leh tawh lo a ti a. Biakinn hran a awm lova Lalpa engkim ti thei a leh Beram no chu biakinn a ni a. Biakinn bik pawh a awm chuang lo, Pathian leh Beram no kha biakinn a ni a. Chutah chuan a ni zan in a ka thusawi tur tak ka thupui ka rawn thlan chhan pawh hi zan a awm leh tawh lova. Ni eng leh khawn var an ngai lo va, chutah chuan an khawn var chu enga tinge ni eng leh khawn var a ngaih lo kan tih chuan an khawn var chu Pathian be ram no a ni a. Thupuanah ve khan kan han a chhiar zel phei chuan bung sarih lamah phei chuan heng hreawm nasa taka ta hi khawi atanga lo kal ngei an nih tiin mi bia ah Tah chuan amah nan si ka pu nangmah ni hria lawm. Heng mite hi hreawm tam tak tuartute kha an ni. Nizana Upa Sanglian Thangan a sak te kha kan rilruin ngaihtuah chhunzawm leh ta ila heng puan var sin te hi khawi atang a lo kal ngei an ni tiin mi bia ka pu nangmah ni hria lawm. Ani chuan heng heng hi hrehawm nasa taka ta chhuak ho te kha an ni. An puan te Beram no thisena suiin an ti var ta a. Chu Beram no thisena lo in suk te mai chu he lei a kan ti tur hi a ni a. Chumi tur chuan min sawm hmasa a, ka sawi nawn tawh dawn lo va. Hall atangin ninga zan atang khan chu sawmna chu kan sawi nasa lutuk tawh a. Zaninah hi chuan kan goal min hruai hluh a tumna tak Jerusalem thar a lut turin Lal Isua Krista hian min sawm a ni. Chu hmunah chuan heta pawh hian a sawi thiam khawp mai, a va nuam dawn em? Chuvangin La Pathian lal thut phah hma an awm a ni. Tin a chhun a zanin a biak in chhungah chuan a rawn kan bawl thin. Tin lal thut phah a thu a chuan an chungah puanin chu a zar ang e. An riltram leh tawh lovanga an tuihal leh tawh hek lovang, niin a em hek lovanga lum reng reng pawhin a ti hre awm hek lovang. Biaram no lal thut phah lai awm chuan vengtu a nih ang a, nunna thingkung nunna tuikhura te chuan a hruai ang a. Nizanah khan tuihal a spiang teuh lo kal ula ka hnen an ta, tuinung hi in ro. Ka hnena tui in chu an pum ata tui nung lui alo chik chho vang, chatuan in a chik tho vang. Hetah hi chuan chu tui nung lui chu hmun leh hmun ah tui chu nunna tui khur ah chuan min hruai ang a, hmun leh hmun ah kan tlan ang a. Chu mai ni lovin mittui zawng zawng an mittui zawng zawng a hru fai tawh ang a ti a nih chu. U Nau Duhtakteu zan hi a ral dawn, zanin a a ken tel chanchin chhia kan nei tawh em? Zanin a hen tuma ka ti bik lo chu, kei pawhin ka nei, nang pawhin i nei. Kan rilru kap thintu Pathian leh kan mihring puite laka min ti kim ki thin, chanchin che nei kan awm em? Zanah kan awm atin a ni. Krista kut hi vuan la, chu chanchin chhia zanin a a ken tel. Tin, hmel nge ni? Hmelchhiatna te, hrisel lohna te, retheihna te, i tuar mek beidawng rum rumah i awmna kha a ral dawn a ni. Chuvang chuan zaninah hian chu Krista min hruai luhna khawpui Jerusalem chu thlir chungin a arin i zai turin ka sawm zui deuh mai dawn a. Zaninah a kentel chu a ral ang a, Chu chu zan inah hian thlir ila, chutah chuan Krista khawngaiina kut hian min hruai luh a tum a ni. Ka dawn thin, chatuan ram mawi salem thar khi thlen ka nghak hlel, lung min len mang e, rinna in ka han thlir a, a ropui zia, beram no a eng reng e, zan a awm lo. A, ka inbuatsaih thin a, sawihthiam ka chak hle mai a, chu hmun mawi kan tana buatsaih chu chatuana kan chenna tur a ni kan ti ve thei em? Thi leh nat lu sun trahna hrehawm buaina awm tawh lovin hlim takin Beramnu kan fak ang. Arin i rawn ding chhuak se la, natna te ka tawh changin ka ngaizual thin, lungkham buaina rengawm tawh lohna be ram no tih sa turin kan sawm ange.

chu hmun nuam a cheng tur chuan Christian na kohhran ho te min sawm tih kha zanin kan thu chah hnu hnung a ni kan Bible a thlarau lo mo chuan local ro a ti a Nak ni thawk rum leh phur rit phur zawng zawng te u ka hnen ah lo kal ula, keiman ka chawlh tir ang che u. I chin a kan ngaihthlak tak ang khan chu hmun mawi kan tan a buatsaih ah chuan Biram no Isua nen hlim in kan leng tawh ang ti a Krista sawmna chhang a mahni sual na te, tlin loh na, dik loh na, Sual simna dik tak nena Krista sawmna chhang turin zanin ah hian Kohhran mipuite kan insawm a ni. Zan hi a la ra lang a, chatuan in khua var ang hnena puan var sinin Lal Isua hi la rawn kal dawn a. Chumi ni ah chuan hlim taka a mah tawk a, hmun min buatsaih sak Beram no Isua kianga chatuan a cheng turin Krista'n nang leh kei hi min sawm a ni. Lalpan mal min sawm sak rawh se. I tawngtai ang. Lalpa, kan Pathian chungnung ber min hmangaihtu. I sawmna chhang turin Thlarau Thianghlimin kan kohhran chhung kawtin I fang vel a. I sawmna ngaichangin I Biabuk Thianghlimah mi heti zat min hruai khawm a, Lalpa thawkrim leh phur rit phur te chawlhtir tumin I kohhran I taksa kaltlangin phur rit phur te min sawm a, Tuihal ten chatuana tuinung lui chu kan tlan theihna turin min sawm bawk a. Chu mai ni lovin zan hi a la ral ang a. Khua var hunah nangin a kan tana hmun min buatsaih kan chan theihna tur leh chu hmunah chuan chatuan chatuan a hlim a kan len ho theihna tura Krista thisen hmanga chu hmunah chuan min hruai haw ni tum a. Zaninah hian heng program kaltlangte hian min sawm mek a ni. Lalpa ka lo kal nangmah bel turin bualin silin min tleng la i thisen hlu luang khan ti a chak leh loh chak lo leh sual ber a kalte pawh nangin i hnar lo a ni tih hria a nangma sawmna aw mawi kan hriatte a tak taka i hnen min hruai thleng tu ni tura i thu lei fak hla hmanga sawmna kan dawnte kha Lalpa kan tan malsawma a tak taka i sawmna sangtu kan nih theih nan Thlarau Thianghlimin Lalpa nangin min pui ang che. Khawngaih takin kan tawngtaia na mahni awmna hmun theuha chhunzawm turin ka ngen chu a ni. Krista sawmna crusade kan tiak dawn a. Speaker in sawmna a siam chiam hi a ngai lova ka hriat avangin a tantir atangin engmah sawmna kan chhana lantir turin sawmna hran kan siam lo. Zanina pawh hian chutiang siam chu ka tum hran lo. Amaherawh chu he Biabuk thianghlim ngeiah Krista sawmna chhang tura kan thut hmun theva Pathian nena indawn a remchang erawh siam ka tum mai a ni. Khawngaih takin, Thlarau leh mo chuan lo kal rawh, a ti a. A hria piangin lo kal rawh ti rawh se. Ti a, Pathian thutak, Bible-in a min sawmna, zanin a kan tih rik hmanga, a kona leh sawmna hretu zawng zawngte, tun hunah hian Krista mo thianghlim ni tur leh, Beram no nupui neihna ruai kil tura amah kan thlang a ni tih hriattir turin reilote chhung kan awm hunah Pathian sawmna, Krista sawmna inchhang teh ang. Thlarau leh Mo chuan lo kal rawh an ti. Amah Krista ngeiin thawkrim leh phurit phurte u ka hnenah lo kal ula, keiman ka chawlhtir ang che u, a ti. thihna leh natna awm tawh lohna, an chhia reng reng awm tawh lohna hmuna kan tan hmun min buatsaih a, a Kohhran Programme hmang hian min hruai thlen a duh a, Thlarau Thianghlimin Krista chuan min sawm a ni. Engtin nge kan chhan dawn le? Lalpa I mithmuh a lang lo tura thu ruk engmah a awm lo va, hriat lo tura zep pawh a awm lo tih i thuin min hrilh ang khan. Tunah hian thinlung Thlarau Thianghlimin kan zavaiin min rawn fang la, puih ngai te pui la. Tin Lalpan angina min duhsak nun zawng zawng hlana, Cross a kan tana, Iin pekna, Zangphara misualte tana in pekna leh Vawiinthenga Thlarau Thianglima Kohhran Kaltlanga min sawmna aw mawi tak chhangtu kan nih theuh theihna turin Thlarau Thianghlim in i thu i fak hla te kha mal min sawm sak la. Nangma sawmna kan ngam ang chinchin a kan chhanna theuhah Thlarau Thianghlim in Lalpa Mal min sawm in min ti chak ang che. Kan Lalpa Isua Krista hming in kan dil e. Amen. Kan hruaitu in rem a tih chuan kan crusade hlabu zan hi a ra lang a, chatuan in khua var ang number sawm paruk na kha kan thlang ang e. Crusade thluang takin Pathian hruaihruaina hnuaiah kan lo zo chu ni ta reng mai a. Kan Speaker ina sawi ang khan thuchah kan ngaihthlak hrang hrangte kha keimahnia awmze neia Pathianin hna thawh zel theihna turin a ngaithla tur ang pawh kan pawimawh a ni. Hrethar nawn fo ang u. Kan thawhlawm kha cheng Sînghnih Sângriat Zariat Sawmkua leh panga a ni. Sînghnih Sângriat Zariat Sawmkua leh panga nia inkhawm zat hi mi Zariat Sawmsarih leh paruk kan nei a. Hmatse vel ho pawn lama awmte nen chuan mi Zakobawr vel kan inkhawm awm e. Kan thuhriltu Hlathlan kha kan sang a kan sak zawh a. Kan upa senior upa PC Lalrinmawia'n kan crusade malsawmna in min tiin sel angin a tha nge. Khaw thianghlim Jerusalem zan hi a ral anga chatuanin khua a var ang. Chutiang zelin Pathian fak leh chawimawina in lo sang u.